Oglanlar nähili başladyk? Agam salowmaleýkim. Boldy, gitdim men agam. Näme boldy?
Birinji kat ýa. Bolýar egilşige däl.
Ýa-da gör ikinjä geçeli. Ýok, kapka desen näme utýan ýerleňem bolýar, sebäbi men-ä ýönekeý kapka tapmajak bolaryn. Şonda, şonda azrak kösenerdim men bar onda. Göni şu wagt ikinji aýyşdyr. Gowy ýalak bolup durda men abraýymada bir aýyş şu wagt. Gutardyň, gutardyň.
Bar abraýda goýýaňda.
Bolar, synlasaňam bolar. Salowmaleýkim dostlar. Ynha biz bu gün Aşgabat Pride-da. Üç oýnuň ýene bir täze sany siziň isleg bildiren ýurdumyzyň bir hemem döwrümiziň ussat şahyry Kerim Hallyýew. Agam ilki bilen hoş gördük. Sag bol, sag bol.
Hawa.
Minnetdar, çakylygy kabul edip geldiň. Köp sag boluň, sylap çagyryň. Hawa. Biziň Üç oýun proýektimiz bilen-ä tanyşdyň. Hawa. Gördüňmi?
Hawa, TikTok-da oňundan çykdy. Şol oýunlar bilen tanyşmy? Edil şertleriniň bir iki sanysyny gördüm. Şol güldürmesek bar. Garaz. Kakde bar. Hawa, kakde.
Aha. Ondan soň sesinden tanady.
Ha, sesinden. Onyňyzam bile. Hawa. Telefonda gürleşdirýär.
Hawa, hawa.
Oýunda ussaň. Aha. Aşgabat Pride-iň menýusyndan saýlaýar, islendik nahary bişirip berýär. Aha. Lýuboý nahar, sen diňe komanda edip dursaň boldy. Aha. Indi utulsam, Aşgabat Pride-yň bir dostawkasyny iki bolup maşyna münýäs-de gidýäs. Bir müşderä. Ha. Hawa, gidip gelýäs, onuň müşderim Ha. Kerim Hally bize nahar getirip gitdi diýerdi. Bar. Ha.
Birinji oýnuň ady, agam, men senden şul oýunda gorkýan, agam. Hak diýer. Onda başladyk. Ile aldym joşumy. Aha.
Aha.
Ele aldym joşumy.
Oho.
Pylladym oň daşyny. Gaty gowy. Pylladym oň daşyny. Ele aldym. Soňam içip gördüm-de, tutup oturdym başymy.
Gowy manyda tutup. Gowy manyda. Men joşup gowy görýän özüm. Bäh diýip, ha-hazam haýran galyp tutup otyryn.

Soňam çalyp gör gopuzy. Bagda duşup men saňa. Bagdamy? Ha, bagda. Ha, bagda duşup men saňa.
Bagda duşup men saňa. Oýlanyp çykdym daňa. Yzyňam aýtsana. Şo gün telefon belgiňi bermediň neçün maňa. Bolýamy? Eý daş Aý gaty ýönekeý bolýa onda-da şu wagt gelsine görä sazly boldy. Hawa gelip dur-da.
Hawa. Bu ine rubagy görnüş bolýa-da. Hawa. Ýaňky häzirki edip oturan işimiz. Hawa.
Gazal görnüşi şol ýerde. Indi. Fistaşkanyň türkmençe ady näme ekän? Fistaşka. Hawa, pisse. Şul-a ajaýyp pisse. Şul-a ajaýyp pisse, ýokardan çykýar tüsse. Dowam barmy? Hawa-ba.
Ýok, a, şul-a ajaýyp pisse, ýokardan çykýar tüsse, oňa artýar islegim iki esse.
Öýüňize dökerin, eger işimiz bitse. Şunda, şol nasyp. Işim bitse.
Işimiz bitse. Söz berdiň-ä telefonna.
Geljek diýip sen onda.
Beh, gelmedi onnoň-a. Hä? Gelmedi beh.
Iň bolmanda adresiňi aýt. Aýdaý sen haýsy domda? Orsça bolup gitdim ozal. Bäh, bolýar, TKP tapsaň bolýar. Haky köçe kafe daşy. Geldik Aşgabat Pride-a. Geldik Aşgabat Pride-a, minip geldik Prada. Bolmady.
Bolmapdyr ýa. Gowşak geldi. Aha, geldik Aşgabat Pride-a, Aý dil-de bir aýda diýem. Eý gowy. Aý dil-de bir aýda.
Gowy, ala bolýa. Dowam edýäkmi şunymy?
Hawa, ýene kapda biz intek utulamzok birimizem. Sen utuldyň ýaňy. Haçan?
Praýd bilen Prada giden-a. Praýda diýdiň-a? Hawa, Praýda diýdim. Prada.
Pra, aý neme-de? Ýa harp gerek ýaly bolup durda şo kapya bilýäňmi ony. Aý no ony inçe alsak şeýle. Pesme pes kap kap ýazyşynakda bir gowşak geldi. Ýok inçe alsak şeýle.
Men men kanagatlanmasam bolýa dämi. Bolýa bolýa.
Men kanagatlanmadym da şondan. Seňle nazir.
professional derejede men deň bolup bilmeýän. Ýok, bärde professionalizm ýok, laýk kappe tapmakda bar, ýöne agzymyza gelen zady diýip otyrys, a tak gowy boldy, gowy zatlar nem edildi däl, ýöne edil Prayda bilen Prada gitmek zor. Prayda, Prada, onda aýda, ýylda. Şoň üçin men bir aýda diýip öw, nem etdim-ä, üýtgetdim-ä bilýäňmi? Hawa. Ana şon ýarak bolsa has

Kijije eken çemçesi. Kijije eken çemçesi. Ýöne süýji eken serçesi. Arpa atyp magzy. Dolduraýsyn agzy. Gowy. Indi kişmişe-de gerek geldi-de. Iýip gördüm kişmişi.

Gujagyma dolsana. Bence beşinjiligi.
Ýa. Ony ýaly kartlara öwrenişiklik edýä.
Aýdymmy? Bolmasa-da gaýdymmy diýýäň.
Aýdymmy? Kişde diýilýär şuňa. Kişde.
Ynha äriň kişdesi. Çotly Kerimden Merdanyň bir zatlar gelýä eşideli diýýä. Ýene bogun sany köp bolup gidýä. Goşgudan başym çykýa öýdän tüweleme bogun bogun sany bar diýip.
Çalak çuluk.
Aha. Aý. Gama batdym dost jan menem. Soramadyň halym senem.
Aý bizem araş daýa dost araş. Symyzym bir zat bolup gidýä.

Hümmedip biziň obalarda zat-a dünýäni bar-a, ýöne bir zat iýseň kaka tapyp oturýan oglanlar bolýar-da. Elbetde, ýöntemje, nemeje, ýöne näme bir gülki gülüp degişmek üçinem kapýan gyzykly ýerlerem bolýar-da. Indi ikinji oýna geçýäs agam. Birinji oýny-a utdum. Ikinji oýun näme?
Sesinden tana agam.
Sesinden tana-da belli bolşy ýaly, Islendik bir sungat işgäriniň jaň aýdýan. Aha. Men sesinden tanamaly. Boý. Onsoň men jaň aýdýan.
Ýöne tanalýan bolmaly i tomaşaçylarymyzam tanar ýaly derejede tanalýan bolmalylar. Boý.
Muňa gepleşik gatnaşyp otyryn. Sen sesiňden tanamalylar, şu ýanymdaky tanamaly däl, başarsa tanatmajak bolaýda. Ýöne paskazka berse bolýar. Aha. Alýo.
Alo. Salowmaleýkim molymjan. Waleýkim essalam. Gowumy ýagdaýlaňyz? Sag bol Hudaýa şükür.
Aý tüweleme janyňyz sagmy? Hawa bo.
Kimka molym bu kim bilen gürleşýäňiz? Aýtma aýtma aýtma.
Kim bilen gürleşýän diýip pikir edýäň? Men bir ussat, molym, artist. Aha.
Ýok artist-a däl. Artist däl.
Aý artistçylygy okan artist. Artist da indi şol ugurdan sapak berýär. Ýok.
Aha. Ilememi? Birazjyk paskaska berseňem bolýa. Hiç zat bermem.
Men sizi tanajak bolmaly. Hakyky kadra se.
Sesiňizden tanajak bolmaly ýöne. Institutda okadyňmy? Ýok mugallym okamadym.
Haýsy ugur okaýaň? Men öň Molnepes teatryny okadym režissýurany.
Režissýurany okadyň.

Gördüňmi a adyny. Merdan Annamuhammet. Agam geçir toý geçirsene. Mugallym diýende narahatym heýbat ýa bir adama mugallym. Näçe gepleşikde mugallym mugallym diýip çykdy. Mugallym sag bol tanatmadygyň üçin minnetdar.
Indi men jaň edýän agam. Senem eger tanamasaň onda biz deňleşip bileris. Agam salawmaleýkum. Ýanymda Kerim Hally otyr. Şahyr. Şol siz sesiňizden tanymal agamjan tanatma ur janyňa döneýin agam men şu wagt uçuryp oturanmyň. Sesini üýtgetme diý. Sesini üýtgetme.
Salowmaleýkim agam.
Waleýkim essalam Kerim gowmy. Hawa özüňiz gowmy. Şükür ýagşy. Armaň. Hawa bar bolam.
Nädýä gepleşik gowy gidýämi. Hawa assyýos.
Agam hünäriňi aýtsaň boldy. Aýdymçy.
Aýdymçy.
Awa bagşy aýdymçy.
Bah agamjan gowmy ýagdaýlaň. Gowy ýagşy. Bah.
Agamjan seret men paskaska berjek. Aha. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Eldar Ahmedow. Ýok. Mensi ruhumyň öldi güni. Agam bu toýda zatda köpräk bolýasmy näli? Ýok aýtmagam aýtma.
Toýda görüşýär. Görüşýäňiz ha ok. Görüşýäs. Aý bundan üç-üç ýyl mundan ozal görüşipdiňiz toýda agam siz. Ha. Owo.

Hawa, men şu wagt gepleşikde otyryn ä, oýun oýnap otyrys-a. Onam tanaýan sungat işgäriňe jaň etmeli. Onam şony tanamaly däl ýanynda oturanam. Sen tanamasaň men utdugym bolýar halypa. Düşündiňmi? Bolýa, gürleşä. Sesiňi üýtgetmeli däl, özüň bolup gürlemeli.
Agam salowmaleýkim halypa.

Bar. Agam.
Iki.
Iň soňky çykaran wideoň haýsy wideo şunda bir zat. Bäş.
Aýt kino alty.
Ýedi.
Näme kino?
Sekiz.
Dokuz.
On. Beýlesine wuri barmaka.
Hoşgelli.
Garabaýew.
Aý boldy agam.
Sag bol dost.
Men jaň etdim senem bilmediň meni. Ýöne buny bilmegim mümkin. Agam salowmaleýkim. Gomam. Agam biz üç oýunda otyrys. Ýanymdada Kerim Hally bar. Şahyr. Hydyr Hydyr öçüribet.
Hä? Hydyr. Şumy?
Hawa Hydyr. Toşno.
Hawa toşno Hydyr.
Bolýa belki däw bolsadyr ýalňyşsam. Şol anyk şol.
Ine gromkost açamok anta. Açma saňam Hydyr şol.

Begmyrat agaňka meňzetdi a bir bir iki sany sesi bar şol azyrak aljalatdylar.
Onda üçünji oýnada geçjekmi? Geç. Serediň siz bir durmuşda anekdot aýdyp bilersiňiz. Ýok men goşgy aýdarynda.
Indi men turup gitmeli ýerim gelip da ştaýda. Sen artist adam da. Üçünji oýna resp geçdik. Indi utuldyň a sen. Balibon utuldym men. Hawa utuldym. Tomaşaçylarymyz üçin.
Obaýly. Sen başla başla. Üçünji oýnuň ady Güller. E bir gün bir Pakoň maşyny etýär, oňa meňki ýaly döwle göýräk maşyny bar ekeni. Maşyn döwülýär, sowetskide. Ussa jaň edýär ýaňky. Jaň edip, a- a- a- Alýo diýýär olam. How diýýär. M- Maşyn d- döwüldi diýýär. Nirde diýýär. S- s- s- Diýýär ussa da. Swoboda-my? diýýär. Ýok.

Kaka men-ä öýlenjek zat edilsin ýaly neme degişme goşgular bilen neme girip geldik aslynda girlende. Indi azyrak-a daşlaşdyk o zatlardan agramlyja degişmeler ýazylýardy şu wagtam. Indi. Iň täzesini okap berjek hem-ä birinji gezek özem. Öň hiç ýerde okalanok. Döränine iki gün boldy. Belki şonda birki ýerinde gülmegi mümkin. Goşgyň ady Güwä degişme goşgy. Güwä. Hawa, ýöne Baha haýlap güldürýän goşga da degişme goşguda ýeňiljek. Men seni dynç günsüz söýdüm ezizim Hepdäň ýedi güni ýigrimi dört sagat Hem özümi duýdum şazada ýaly Münüp barmasam-da ýanyňa ak at Mähriň bilen gyzýan ganymy içdiň Şoň üçin degişdim käte büre diýip Seni söýüp juda kä zat gazandym Ýürek agyry, stres, soňsuz kredit Günäm üçin beren däldir Hudaýym Geçjekdigine ynanýaryn kynlaryň. Şonuň üçin sensiz şatlykdan dyndym, pikirinem etmedim senden dynmagyň. Indi ruhuňa-da siňipdir, meger, söýüp bilmejegim senden başgany, bir ömürlik kösäp bildiň aşygyňy, ölmänkäm söýgini başdan başlaly. Aramyzda diňe aralyk bolsun, aralygam dolsun bakyşlaryňdan. Ynan, dertleriňe dermandyr söýgim. Kesel bolsam saňa ýokuşmaryn men Ýönekeýje kalbym saňa baglandy Şonda-da söýmedim seni ýönekeý Entek nika gyýyp toýam edemzok Ýöne sen gözlerime juda köne deý Köne tans diýjek boldum ezizim Şeý diýjek bolanyma kasam içýärin Ilkinji däldigiňi ýüzüme basma Soňkym boljagyňa

Bir şahsyň atýanyza, üçtäň atýanyza goşgular ýazylýar käwagt. Şol agramly, gussaly zat ýazyp ýörmüň?
Bir goşgy ýazdym.
Şo gelin gelýär as, oglanda gelin gelende. Şo bir goşgy-da bilýäňmi dežurnyň goşgyny? O, Serediň goşa Gün gelýär, serediň goşa Aý gelýär. Menem muny aýtmajak bolup, özümçe bir zat ýazan boldum. Asla basyp uzeräp gelin gelýä adamlar Söwer ýaryna garap gelin gelýä adamlar Arzuw edip ýetilen halat serpa ýatylan Bir birine çatylan ýaşlar gelýä adamlar Gelýä ýaşlar dür bolup altyn kümüş zer bolup Iki ýürek bir bolup ýaşlar gelýä adamlar Näli? Gaty gowy. Gowy ha. Ýöne toýja gowy. Sada sözler. Toý üçin has gowy.
Hawa.
Men birinji toý üçin ýazan goşgymy aýdyp bilýän. Bagt satylmaýar uly baýlyga. Oňa eýse Ana bolan ýurtlaryň goşgy goşdy. Kän diktorlar okady ony. Ýaňky Merdan Annamuhammedow mugallymymyz tehnikumda wagty şo haýyş etdi. Toý hakynda-da bir zat ýazyp ber daha ol toýa. Toý täzelik edeler. Men şo goşgy Mergen Annamuhammedowyň okan zapisinden alyp. Ýok, neme Döwlet Annageldiýew okady ony. Döwletmikaýa?
Hawa.

Aý bir agyr zatlar gowy öyle. Açyk göreyim içini. Aý aç ýöne şeýle aç ýöne. Aý bolýa. Ýüzüni görkezme.
Ýa ýa bolýa soň aç. Sebäbi bu şuň içinde näme alany diňe daşdap getiren adamlar bilýär. Arkaýyn sekiz adama. Sag ol.
Sag ol.
Gowy doýurýa. Menýuny alyň. Tamam häzir menýuny alýas. Saýlaýaň şu nahary bişir diýýän. Üstünde durýaň.

Kafeň aşpezlerine bişir. Döne özüň eliň degir. Pride fish. Pride fish ha.
Pogra bolupdyr iş. Pogra bollar iş. Ol maňa da ol iş. Soňam görüp durun düýş. Indem hemme kişä bolup ýör iş. Ýa indi agam şony dartma diýä kerim gally.

Indi senem iý, menem iýeýin. Indi mam seret, şu taýynyň powry maňa bir zat diýdi-de. Aha. Şu Nadir Kerim Hal iýse, Ylham joşar diýdi. Şuny diýdi. Hawa. Ene. Däl, meňkini-ä joşdurdy bu ýöne. Dadyk goram. Şuly, şulaýyn-a gyzyl balyk. O, gyzyl balyk. Iýip goý.
Ine bulam balyk gulagyň arasyndaky ak jet bar-a. Ine şol. Ene yo men aýdýan da ene özüm ilki görkezýän. Gaty gowy. Onuň üçin. Olam yok. Ne oldu? Olam yok. Bana ilk görüm olam yok. Şuna ilk görsene. Ya gowy ekene.
Şundan ok. Men muňa bir goşgy düzdüm ha. Gün işimi. Aşgabat Pride. Pride Fish. Iýesiň gelse

Gaty gowy, gyzykly geçdi. Tapawutlanýar başga gepleşiklerden.
Näme pikiriň bar?
Aý pikir indi özüňiz tapmaly-la. Şu zat boýunça pikirlenip ýören adama pikir gelýär-de. Bize başga aladalar köp. Tüweleme, öz muşdaklaryňa, tomaşa edýänlere bir aýtjak, diýjek zadyň barmy? Hawa. Köp sag boluň sylap çagyranyňyza. Her birimiz şular ýaljak başarýan işlerimiz bilen halkymyza, il-günümize Watanymyza hyzmat edip bilsek, nesip bolsa geljegimiz aýdyňdyr, gowudyr, şowludyr. Şo şowlulyklar, gowulyklary näme bir gowy dost-ýarlar, ýürekdeşler bilen şeýdip gyzykly günlerde belläp ýaşamak ömri hemişe nesip etsin janyň sag bolsun. Sag boluň, minnetdar.
Bizem ine şu pursatdan peýdalanyp, şunuň ýaly döretmäge, işlemäge mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýüregimizden Minnetdarlygymyzy bildirýäs. Goý olaryň janlary sag başlary dik bolsun. Belent başlary elmydama aman bolsun. Bu günki üç oýun proýektimizi geçirip gutarýas. Dostlar biziň YouTube kanalymyzada agza bolmany ýatdan çykarmaň laýk kommentariýa kyn dälä janyňyz sag bolsun dostlar.